Para la Dirección de Extensión Agraria Canindeyú, jajapo ñamosarambi ñane programación yvytupepóre a través de la 95.5, avei transmisión por Youtube, por Facebook, En la página de Radio Popular Canindeyu 95.5 FM avei jajapo transmisión vía internet en la página de www.radiosenparaguay.com/.

Isiete. Ñanembohokatupyry tembiapópe jepivérõguáicha el compañero mitãrusu katupyry ha'éva hína Abel Benítez. Estrella Abel partidazo Cerro Nacional che a'a. Péiko nañatransmitimo'ãi hína ndaikuaáimi la hora Malaysia a las siete y media rupi. Ikatu ñahendu hína radio popular rupive porque oñoakãrembaite la puntuación hína a las diecinueve treinta. Entonces, a ver, a ver, ni ñaroĩma ñemongetáva hína ikatu hag̃uáicha los amantes del fútbol Ñahendu Radio Popular rupive ág̃a Cerro Porteño Nacional las diecinueve treinta javéramo. Fecha número dieciséis campeonato clausura jahakã sa'ipaitéma oho hína la ñane campeonato clausura ha la ñande áño avei, upéicha avei.

Y los padres de familias entonces organiza hína peteĩ festival de exhibición gimnástica rítmica. Péa oñembo'añetéta hína el día viernes 28 de octubre de 2022 Oñepyrũta hína las siete de la mañana ña oñepyrũtama hína voimi voi porque oĩmbaite invitado todas las instituciones educativas de nivel, de nivel básica.

Centros Educativos de Nivel Básico jaguerekóva ápe en el distrito de Curuguaty. Ko'ã ko actividad con anuencia de administrativa de la supervisión de la ciudad de Curuguaty. Entonces ko'ã ko festival de exhibición gimnástica rítmica

Oarrankátama voi hína la ko Festival de Exhibición. Kóa ko actividad ñañomomarandúva hína oñemboañetéta Polideportivo Curuguápe. Pépe ojekobráta hína para un poco para.

Peteĩ emprendimiento muy noble que requiere también un un desafío y el éxito depende de cada uno de nosotros. Entonces ya jajepreparáma hína sy tukuakuéra ñaĩe hína escuelaha rupi ñaacompaña hag̃ua ñande familiakuérape. Ja ag̃aiteóita ñane ndive karai director de la radio don Arturo Colina, jahechami hag̃ua hína ko ñane cumpleaño número dieciocho pa de la radio popular Canindeyú mba'eichaite hína ha'éva hína ko jueves doce ñande radio jahayhuetéva okumpli hína dieciocho años de salida al aire entonce ñaharõ hína Ñande director Don Arturo Colina-pe jahechami hag̃ua hína mba'eichaitépa la tembiapo ñemoañetéta hína ko jueves piko el doce hína, Abel? Miércoles. Ko miércoles doce la ñande aniversario real, ha ñande aka'e ñande sorteo jajapóta hína. Miércoles. Miércoles doce ha upéi katu domingo la ñande encuentro ñakompartipa hag̃ua oñondive'a pe Radio Popular Canindeyúpe a través de la venta de adhesiones de una pollada ha upéi con muchos números artísticos, gracias a que los artistas Canindejuense jaokomprometéma la ipresénsia ha por lo méno voimi ñañepyrũta hína domingos dieciséis, péro umíre omombe'u porãta ñandéve hína karai idirektór don Arturo Colina. Ñande ypórkla paraguaya, he'íta Abel Benítez, añande.

Ja'éma haguéicha hína jaju ñande mbokatupyrýta tembiapópe avéi karai direktór de la 95.5 Rádio Popular Canindeju. Karai Arturo Colina oĩma ñanendie estúdiope ha ñahendumína la isalúdo ha ñañamongetami hína ko kumpleáño tuichaite ha Kuruguaty ha Kanindeju ha República del Paraguái reve ñamosarambíva yvytupepóre ha'éva hína kumpleáño de Radio Popular Kanindeju. Buenas tardes, director. Buenas tardes don Adilio, buenas tardes a la audiencia. Ha en primer lugar se agradecimiento ndéve por el espacio ha upéicha avei hína ñanerenduhára kuérape. Ha'e ñambokatu voi noñondiekuerapa hokua jajapo don Adilio ko tembiapo. Che aikuaa hína nde ejyke ko mbaretéha orendive ha upe járente hína ikatu jajapo oñondiekuéra. Kua oñondiekuerapaite ha Hetáma jareko la okonfirma hína la apórte ikatu hag̃uáicha pe ajajapo la ñande aktivida. Ha osirkula hína la ñande rrífa avei ha la ñande el diesiseisrã oĩvaitéma avei oho hína. Angeteha'arã nde añekomunika ñane angirũ Sindulfo Vasili, na ko'ag̃a hayvi iméva péicha jave ovy'a jeýma ha'e hína, heẽ. Karai Vasili ningo okonfirmáva che hína. Mbohapy caja de pollo nko ha'e okonsehíta a través de su contacto. Apáko iñimportánte ñamombe'u la mápa la oaporta ha ñanendie ikatu hag̃uáicha osẽ ñandéve ko aktividakua. Ha Mirna Benítez omoĩta ñande ndive peteĩ una caja de pollo. Tito Rojas ha'éko uno de los precandidatos hína che oguarã Salto del Guairá guive. Ha'e omoĩ ñanendive avei una caja de pollo ha Hugo Valdez Pea che oguaramí oĩhína en uno de los candidatos políticos avei a. Entonces a ome'ẽ ñandéve ijopói katu hag̃uáicha ja completa ko tres cajas de pollo jarekoitéma. Upéi ambueve jareko hína Guillermina, pea niko. Eamoite Marinacue gotyo ha'e peteĩ gestora katupyry heẽ, Canonikov, ha'éngo una caja de pollo. Avei oreko hína. Cuatro la jarekoitéma confirmado ko'ápe angirũ don Adilio ha upéingo jareko aporte en efectivo aparte kuri kokuehe doctor Cleto Marcelino oheja peteĩ cien mil. Pe apartete hína la ñande aporte de la rifa. Ha upéi Aldo Jiménez ko'ág̃a Okontesta avei chéve cien mil guarani la ijapórteta avei. Ha upéi jarekove hína péicha ja'ejoe'ã la konfirmádoma. Upéiko jarekove hína algúno movimiénto jajapo hag̃ua ikatu hag̃uáicha ijatyve la ñande apórte ha ñamoañete hag̃ua la ñande aktividáda el diesisésrã. Ha el dóse g̃uarã katu ja'e hína oĩti hína la ñande rrífa disponívle. Péango ko'ã tembiapo jajapo oñondivekurapa. Ha la idea ha'e jakubrió los gastos necesarios, ja'e chupehina gasto corriente, jakubri hag̃ua jaha oñondiekuéra jaraha hag̃ua tenonde otra la ñane transmisión tornadillo-pe. Ha la mbykyhaitépe la ja'e oñondiekuéra ha desde ya che amigo agradece ndéve, agradece a la comitiva de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, siempre hatãtĩ ojeprepara ñanendie, oĩva hína Lo mitã yke rehe ajépa ko ñande rrádio osẽ hag̃ua tenondévape. Upe ála iñimportánte jadestaka avei. Ko ála jarekoitéma. Ja'évo hína miérkoles la ñande kumpleáño ha pépe ojejapóta la sortéo. Ha la entréga de prémio piko upe díape ta ojajapo hag̃ua peteĩ ambiénte espesiál ñaentregáta la domingo diesiséis mba'eichaite direktór hína la prográma de entréga de de los premios. Ha pe ángo japreve hína la domingorã, pepe jande aty hag̃ua ha la oguenohẽ ha ñeñeha'ãta algunos que otros ndekatúiramo ñeñekomunika hendie, ñeñeha'ãta la ña upe día-pe g̃uarã tou to retira la i ipremio, pe domingo el dieciséis. Ha upe opa ojejapóta chupe tĩ agradecimiento ha ohecha hag̃ua lo mitã la en plena presencia de la gente oretira hag̃ua la ipremio. Pe ala jaguereko ha'e previsto hína para el día dieciséis domingo oñondiekuéra. Pyhareve guive oĩta pe actividad, oĩta tapicha voluntario. Jañe'ẽma avei hína ñane angirũ katupyry peteĩ hína. En realidad mokõi jareko hína la tapicha destacado ñane departamento-pe ohayhúva la ñande reko, ñane ñe'ẽ, ñane rembi'u ha opaite mba'e hína Jareko ñane angirũ Nelson Quintana ha upéicha avei hína Guido. Guido Penayo ko ha'e peteĩ mitãrusu cocinero famoso orekóva hetaiterei seguidores en las redes sociales. Ha Guido Penayo oconfirma Machella ipresencia para el día dieciséis. Ha oúta ojapo ñanendie la sopa ko'ápe. Ha pe'áke oñeimportante hína ñañemoinvolucra la juventúpe ñane cultúrape. Pe ala jarekóma hína avei ijyképe on a Bíbliapa, iñimportánte. Mba'e porãite la péicha ñañesuma hína entónse, miérkoles la sortéo, mba'e óra la sortéo, péapa jajapóta aláire la óra, jajapótapa aláire ha osẽva jave la sortéopa ñahenóitama Teléfonope jaja'avisáma ikatu hag̃uáicha oikuaa ha ojapysaka áila sortéore jaikuaáma hag̃ua avei hína mápa la kolavorádor isuérte ha ko vuéltava. Pejeite ha peango miérkole las ónce áhsta las dóse ku jajapo hína pe prográma exklusívo ñande aktivida rehegua. Ha upéva upe prográma, upéva upe órape ja alomehór pe las dóse, las ónce i médiape jañañeporuta jasortea. Ha. Ikatu hag̃uáicha oĩ véla oñehendu ha upéva ári la ñahenói jaikuaa máva la onohẽva ha upéi domingo ñantrega hag̃uáicha la en plena presencia ja'e chupe hína concurrencia de la gente ko'ápe radio-pe pecheite jareko la previsto hína. Ha ka'ẽ pevépa oguereko ñane gentekuéra ojoguávo gueteri hína la sorteorã ha Avei umi tapichakuéra ovendea hínama okolabora hag̃ua avei en la véntapa aka'épe oreko tiémpo ombojáoma ñande rendápe hína pórke péango posívlemente jahecha va'erã algún mba'yru guasu óha por óha ñaorganisa ha oreko avei la itiémpo ndaha'éi la sóvre la márcha jajapórõ ko avése Eh, ikatu algunas hoja ojo'a, ndojeiporãi ojohegui, entonces pe tiempomi ja jeacercávo iñimportante hína director. Pechite ha ko'ẽrõ ka'aru guivéngo ñande ja oĩma tapicha omboja páva ja ovende páma ha ombojáma ko'ápe ajépa la iji i ovende akue la ko téma de rifa. Ha miércoles pyhareve, las nueve, las ocho, las nueve miẽ jaukapája jajarekopáma ko'ápe hína ha upéi ñaha'arõvéntema hína ag̃a la venta. Jarekóiti niko disponible. Jarekóiti disponible ha oĩti ñane irũnguéra oguerekóva hína. Ave rádiope jareko disponible unos cuanto gueteri hína ha upéi avei oĩ ojagarra hína péicha familiarete oĩha umi ánguo miércoles pyhareve primera hora okapa de la ñaña mbojapaite moikatu hag̃ua cha ña oikepaite la sorteo-pe ha jajapo en forma porã ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñande ha jajapóta pe ha Eh, ko'ápe che angirũ Abel ha ou ne Remigio, ñañohenoína ág̃a unos cuánto ág̃a ikatu hag̃uáichape añemboheko porã, eh, ka'ay presidente. Así mismo. Ha iporãiteígui ohayvi porã ko ñande hína, pero Malicia ohasa jey hína la ñande, eh, ahendu hína kuri osona hatã la ñande mba'e iko hína Relámpago oguera'imi ha hyapuhinagui péro ohasaimi, entonce upévare la ñañemongetái hína. Iñimportánte ko la ñaime informádo ko a última hora japóva jahávo hína ñambohasa ñanerenduharakuéra ikatu hag̃uáicha oreko la idea mba'éichapa la preparasión oho hese hína. Director, Heta niko tapicha péicha oĩva de paso, camionero umi ohendu ha oñe'informáva hína ke oñeorganizaha hína peteĩ sorteo por el, por el aniversario número dieciocho de Radio Popular Canindeyú. Mba'épa ere oimérõ g̃uarã alguno ohendu hína primera vez, mba'e mba'épa la ñande premio ha mboýpa la icosto. Michĩte, ha primer premio Cinco mil guaranínte ñahepyme'ẽta ha jeitýma hese po'ápeha primer premio jaguereko seiscientos mil guaraní en efectivo itépea. Ápea jau porãtama la onohẽvape la cinco mil guaraníre. Upéi jareko segundo premio doscientos cincuenta mil guaraníes. Pe ñimportánte avei ja algo de algo ma. Ko'ã premio ha aporte memete hína Don Adilio. Upéi jareko la una olla a presión y una conservadora. Ko'ã ja ñatuichaitei y la ivalor avei la ñakomparao la cinco mil guaraníes. Upéi jareko termo forrado con guampa pea cuarto premio. Quinto premio vale de compra por cien mil guaraníes pea ñande angirũ Marcial Torres gentileza ha'e ome'ẽ ñandéve. Ha onohẽa pe cien mil péva vale compra oipota ohovalea la cien mil ohóta oretira hese amoite ropería dos hermana-gui. Pe aterminal Costa-pe oĩhína, amoite terminal yke rehemínte oĩ. Upéi jarekóhina premio sorpresa-pe ha ñane angirũ Pánfilo Rubén Ríos, ha'éko ojapóhina pe trabajito artesanía de madera ha, Peve ome'ẽta ñande hína avei ha'e pe aja aity hag̃ua hese po'a pára el doce. Ko'ã la jarekóva la prémio. Iñimportánte ha la álgien oipota amombyryváko, pe aikatu ojapo ñandéve peteĩ depósito gírope ha jarreserva chupe la número. Ñaenvia chupe la fóto kon tódos su dátos ha jarreserva chupe la italonáripa. Ndaha'éi provléma avei. Ha pe avei katu che númerope, ocho cuatro, Setecientos diecisiete, cero veintidos, cero nueve ocho cuatro, siete diecisiete, cero veintidos, pea pe número ára. Ko'ma hína peteĩ moite estancia Kurupa'y, peteĩ mitãrusu che amigo peteĩ ha ha'e cuatro ipivégui ojogua hína. Entonces péicha lo mitã ojapo ha che a reservánte chupe mombyrygua, ndaha'éi problema upéva. Entonces hetáko ñande. Ñande audiencia ha ndoikatúi ojeacerca hína, entonces ojejapokuaa giro ápe kai director ome'ẽa ñande número-pe, jascrivi jahai'imi la ñande sorteo-re ñaombe'u ñande réra, ñande apellido, ñande cédula número, Ñande dirección, ñande número de teléfono de contacto ha upéi katu jajaparticipáma directamente del sorteo facilita ñandéve la tecnología. Entonces péicha oñeorganisa hína el día miércolespy día laboral ha entonce ani ohasa reieterei hína jajapóta la sorteo ikatu hag̃uáicha La familia de la radio popular ko ndaha'éi ñande jajapóva ñasẽ al aire-nte, sino ñanderendúva enterovete ko ha'epaite familia de la radio popular. Ha ohendu'ỹva incluso porque kuaáteĩ radio comunitario ha nohendúiva ko parte de esa comunidad ahí, entonces entero mba'e kóva. Ha iñimportánte jakolavora ñaneakate'ỹ ñande selóso la funsionabilida de la rádiore. Entónse la ikumpleáño rreálpe del dóse peichaite hína la programasion. Ha upéi el diesiséis, domíngo diesiséipe, avei atu ifórrota hína. Peichaite, peichaite oĩta la actividad ko año-pe japrepara, a lo mejor ko año-pe jarekóma la suerte ha ja ikatúma jajotopami, ja javy'ami oñondive'ekuéra ha upekuévo jaaporta imi la ñande radio-pe ñanemandu'ávo dieciocho año-re. Dos año-nko ndoikói péva kuri, pe dieciseis ha diecisiete año-pe ndakatúi jajapókuri la en forma presencial ha ko'ág̃a péina jajapo jeýta hína oñondive'ekuéra. Anteve-nko Jajapo péicha festival folclórico ha upégui oĩ siempre la jurukutu'i jyképe aja. Ha ko'ág̃a ko ko año-pe nda'ijavéima ñandéve porque ndajarekovéima la presupuesto Don Adilio entonces opyta lo mitã ereháicha hína lo mitã mba'évy ha lo mitã cargo-pe opyta la funcionabilidad ha upéva rehe ko la michĩmimi jepe ñañopytyvõ ramo iñimportanteterei vove che omante ofuncionáta la ñande equipo, ñande radio, ha cualquier gasto jave chupe oĩva hína avei sapy'ánteko oĩhína la gasto imprevisto cualquier herramienta, cualquier aparato okái ñandehegui, entonces umi añarreponéarã osẽporãjey hag̃ua la ñande radio. Péva la ja'éva hína ojupekuéra avei ha desde ya agradecimiento especial porque orrecibi la Radio Popular la apójo de diferentes grupos, de diferentes sectores-pe, ha ndaikatúi ja'évo tal cosa hagua, ni hulanogua ni nahániri. Ko'ápe opaichagua tapicha ojepytaso ha omoĩ oĩndiekuéra peteĩ idea ha upéva ojejapo oho don Abilio. Ápe ndaipóri hína hulanorista ni mba'eve, sino que la idea ha'e ñamo, ñame'ẽ vi, ñame'ẽ vida ñande rrádio-pe, ha ikatu hag̃uáicha okumplir ifunsión ha'éva la oeduka ha oinforma. Ko'ã peẽ pejapo hína tembiapo las tres gua, ko'ã iñimportantetei, ha la ñane hentekuéra ja'e chupe hína ja japoko'ỹ rehe viru rehe ña jahepyme'ỹ rehe hína ñane rrádio ja'e chupe péicha directamente jajapo hína ko'ã programa educativo ha pe iñimportante upéva rehe siémpre la Pende apójo ore g̃uarã tuichaite imba'e, Donadillo. Y bueno que hay director mba'e re ñahendumi polka paraguaya ha upéi jaguarumi mandu'áve algunos acontecimientos ha algunos pioneros avei oreko akue su paso por Radio Popular Canindeyú mba'e vare jahami Abel Benítez rendaiteve.

Algunos pioneros ha algunas anécdotas de alguno, por ejemplo, ave don Porfirio Urbieta, umi arengo jaguerumíva amandu'áve jadeve chupekuéra heta mba'e como Radio Popular Canindeju. Peichaiténgo Nadilio la vida institucional-gua péicha la como persona ñande jahayhu ha jajapo ajépa ojoapytepekuéra siempre Opyta jaha rire. Ha jarekóvo mokõi tapicha la aikuaáma che la ñande radio rayhuhára la ohóma aja. Peteĩ ha'e ñande director are oĩ va'ekue don Torillo Mareco. Ha'éngo heta omba'apo, heta ojykeko avei katu hag̃uáicha raja tenondévo katu la ñande radio. Uno de los pioneros avei ko'ápe ha'e ha Ñanderejáma ha'e lastimósamente voiete asy ha japyta ñande javatalláiti avei hína jaha ovese jagueraha hag̃ua tenonde gotyo. Ha kóva ko karai ere akuangete atu ko che amígo rradialista ha ohayhueterei la ñande purahéi heta hembiapokue ko'ápe jareko ñahendu jýpi ñakomparti jýpi ñanerenduharakuérandi. Ha pe'a ñande táva Kuruguatyvaite voi don Urbieta, don Porfirio Urbieta. Ha ápe en homenaje ñande jareko peteĩ banner peteĩ ha hembiapokue peteĩ verso, estrofa jey jaguereko hína ñane ñane sala de locución-pe. Entonces umía iñimportante avei jagueru mandu'ápe ha dieciocho año-pe ko heta mba'éma jahasa. Chéko arekog̃uarã che adolescente mbarete'íg̃uare ja Chemandu'a la primera vez osẽ al aire ha oñepyrũ la el doce de octubre oiko peteĩ aty guasu ha heta karai mitãrusu opaichagua opágui olávo ijaty, de diferente grupo especialmente de sectores campesinos en aquel tiempo don Adilio la ijatýva ñamoĩ chupe amo yvy pytã, ka'ikue, Briteskuégui ojeju, Araujokue, Maracaná, Jasykañy, oñomoirũmbaite ha ko'ápe upéramo guare, ko'ápe ku Ruguatyguá omoirũmbarete do profesor Gaspar Medina, oho hese upéicha upe injaty unos cuantos juventud, ko'ag̃aitéramo ja oĩma otro lado, otro medio de comunicación-pe, el amigo Rubén Osorio por ejemplo ha'éngo Radio Popular-pe oñepyrũ va'ekue la hembiapo ko téma de locución-pe. Ha Oscar Garcete ha'e ou amo Britesco iolao heta omba'apo avei ko'ápe. Ha ñane angirũ Miguel ha'éngo oĩti siémpre avei kualkier kosíta ala órden avei hína ñanendive Miguel Akosta. Ha heta tapicháma péicha ko'ápe rrádio populárpe oñeforma ha algúno ha oho aja. Juvencio Cardoso, Juvencio Cardoso ndaikuaái la nemandu'avépa nemba'ehese péro Ha'e uno de los primeros ko'ápe yma don Ramón-ndi opyta hikuái ha'e la operador. Ha'éngo hace pargua hína, pe mitãrusúpea. Ko'ág̃a ahecha oreko discoteca ha ja oikóma siempre osegi la ko téma de radio pero ja ndouvéima la omba'apóma de forma privada ja'e chupe ajépa. A Luis, a pe ñane angirũ Luis Estigarribia, ha'éngo DJ akue ko'ápe avei ha oreko akue iprograma ha'e avei. Luis Estigarribia oreko akue en aquel tiempo iprograma ha chehua'ã ko'ag̃aipi ou jey avei hína ñanendive. Entonces péicha heta recurso humano katupyry hẽ. Ha Rolando Miranda ha'e avei peteĩ mitãrusu hetáma avei ojapo hembiapo ko'ápe. Ha péicha heta tapicha oñeforma ha oja'e chupe de carácter personal, ñanembokreséngo la radio ojapo ñandehegui otra, otro nivel de, de contacto de, de persona, heta mba'éko ñane, ñandedesarrolla. Ha péicha heta tapicha oñe, ohasa va'ekue ñande rrádiope oĩhína Don Adilio, ha ñande jasegi jaha hese ñandehaichite. Ha nde antesesorkuéra, directorkuéra mayma jaguereko. Ha jaguerekóngo en primer oĩ'akue don Ramón Ruiz Díaz, ha'éngo karai don Pascual Morales, si ha'éngo ohómave Ñandejáma, ha'éngo ka'ikuegua amoite yvypytã. Che mandu'a porã hese ha ha'éko ja Ñandejáma avei, Don Pascual Morales. Ha'e la primer director ha avei la ojapómia tembiapo de aquí para allá. Ha upéi ou va'ekue Don Ramón Ruiz Díaz, ha'e ou Maracaná-gui. Ha Don Ramón-ko oĩti, siempre oĩti ñanendive en comunicación. Ha upéi Don Toribio, Ha upéi aime che ko'ág̃a. Peichaite. Ha péango ha'e ja'e chupe hína ñanemandu'ávo hína mba'éichapa jagueraha ma mápa hína la tenondévo tuakue la ñande rrádio ikatu hag̃uáicha osẽ ajépa. Ha jaikuaa oreko la ifín ha ñande ndajakompetí en ningún káso ni en ningún moménto la párte komersiál. Síno ñande jajapo ha'e edukatívo, informatívo, kualkiér kósa ñamombe'u hekope'ỹguáva. Ha péva la ja'e chupe la tembiapo guasu jajapo ajaha oñondiekuéra. Heta instituciones públicas oñemboja ko'ápe ojapo trabajo informativo, como. Oĩ hína CENEPA, oĩ Ministerio de Agricultura ha oĩve oĩ oumimi jepi avei cualquier aviso ombohasa hína Ministerio de Salud ha ande cualquier trabajito ojapótaramo ombohasa avei ñande información. Entonces ja japopaite la ikatumía. Upévare hína la ave jareko aveína peteĩ alkansía. Radio Popular FM japo hína peteĩ alkansía sapy'ánte ñane irũnguéra oúramo mombyryguáva térã ñande visita, kualkier aporte'i ohejaséramo oĩ hína avei péa ja'e chupe disponible, aviérto ko'ápe. Ha ñamemia ha ñame'ẽháichante péa ideprovécho. enterovetéave hína tapichakuéra. Mba'éreiko pe apelar medio de comunicación ja'e chupe hína okumplía un rol público interesante-niko ñande ñande táva Kuruguatýpe ha'e pe aja. Upéi otro hendápeko ojahátaramo cualquier aviso, cualquier información ojejapo hína jahepyme'ẽma nde arápe, porque jepýko la la infraestructura ha la ñamofunciona hag̃ua niko kostápe. Ha ko'ág̃a oñande ñandeháicha jasostene ha jagueraha hese, entonce upéva rehe iñimportante la ñañemomba'e hese. Ñañemomba'e hese jakolavorado michĩmi aunke sea jajogua pe ñande rrífa ha peve jaha'éma ñande párte. Upévareko ja'ére siémpre imandu'a lo mitã ha he'i família de la Rádio Popular. Ha pe apechite, peteĩ família. completo de diferente grupo, de diferente sector, de diferente idea omaña'ỹre ha ojuehe mba'evetéicha guápe kóva okomponé hineikatu hag̃uáicha ogueraha tenondévo de todo Dalila. Muy bien. Ka'i director, jajapo jey tee último maitei porque jambykypaitéma la tiempo hína, prácticamente ko'ẽrõ upéi miércoles jasorteoma ha Oimérõ algunas cosas más upéi japyta en el tintero avei opytáma la espacio de cargo-pe ikatuavẽicha ñambotýma jahávo ñande programación ñemongeta tavaguándi algún jejopy'i jeýko ñañomongeta especialmente para el día miércoles. Pechiite ha José la ñane tiémpo pya'e hína don Adilio ja'e haguéicha hína la ñande rrífako cinco mil guaranínte okosta. Cinco mil guaraní ha primer prémio jareko seiscientos mílgui, segundo prémio doscientos cincuenta mil, tercer prémio una olla a presión y una conservadora, cuarto prémio jareko hína un termo forrado con guampa, jareko avei vale de compra por cien mil de Ropería Dos Hermanas, Ha avei premio sorpresa del amigo Pánfilo Rubén Ríos. Pe ã jareko la premio ha cinco mil guarani'ínte. Ha por último ja'e jey avei tapichakuérape mombyrygua ñanerendúva ñandehecháva a través de ñande página avei. Toĩ oĩhápe ikatu ojapo ñande giro hína, giro cero nueve ocho cuatro, siete diecisiete, Zero veinti dos, péva ha'e che número partikulár ha ápe ñande puhovepegua jareko hína zero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Péva niko ñañekomunika hag̃uánte hína ha'e noĩ hína la para giro. Péro si ke ikatu ña kualkier kosíta ñahenói ñaporandu avei hína pépe. Ha ko'ã jafasilita hína ko númerokua ikatu hag̃uáicha ja Oĩramo oipotáva ja'ehaguéichahina jarreserva chupe la número, ñamoĩ la héra kompléto ha jarreserva chupe la italonário, ikatu hag̃ua che oike la sortéove ha ñanohẽmba chupe fóto, umi ñaenviapaitéta chupe ha una ves ko deposita ñandéve upéva sin provléma, péva una fórma un nuevo jafasilitáhina hína ikatu hag̃uáicha jaextendeve la ja'e chupehína la ñane vénta oñondive'ekuéra. Bueno, aguije por la presencia ha a lo mejor día miércoles, día de cumpleaños pe peteĩ programación especial'ita hína upe árape ha upéicharõ participativota hína día miércoles. Upeichaite, upeichaite. Upéva jajapóta upeichaite hína karai Adilio ha che ja ame'ẽma che aguije nde avei ha ñanerenduharakuérape ha Jañeha'ãmbaite jajotopajey hag̃uáicha viernes. Ko'ẽrõ jajapóta hína pe la onsegua ha upéi viernes ja, miércoles en este caso, jejikéma chupe el doce ñande aniversario exclusivamente. Bueno, péichagui ñanendie karai director de la Radio Popular Canindeyú 95.5, don Arturo Colina, Aguyjémante ñambo'añetére ko programación oñondive. Y bueno, térã ára arupie ñande programación ha Ñandejára ha Tupãsy ha'ĩma guive neĩ, ko'ẽrõ ñaĩ jaýta oñondive a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Guyra'í opurahéivo. Gállo opurahéivo Japenemoirũma Rádio Popular Canindeju, purahéi ikyre'ỹva.